kuudza kakamira sei nanzi ndizvokupuwa stress ndichigara mumari dzangu ndezvokupuwa stress hmm. shamwari eh? zvakaoma kana kana eh? mukomana wayo kunyenga musi uya kusha chingoro ari nani ka
handita makeup yangu ndienda zvangu inani zvekunetswa ivi i can't wait kuvaona
chavaona hanzi ndichazopintrodusa yekunakete kavanyowani zvekuvai amen
handibata zvangu ndiende zvangu tsvaga mari hanzi angazi mandevela akati angazi
sahwira wangu wakuti uyu nguva ivi anga kutoziva zvakaita kiyateka amene ngatimire timboona mashura acho iwaya anzi ariko aya ah, sahwira ava soo

Tinofara makadini?
Eh, kete kaswahili. Uyu ndiye musikana ndanditaura aye anga asipo paya paya. Andogara naye apa. Ano- Oh. Anonzi Kisha. Oh, Eh, tafara nekuziva isisi. Kisha.
Yo Kisha. yo. Ah, Anopenga uyu ndozvaatori zvenyu. Ah, never mind. Ndozvaari. Oh.
Ah, zviri right. Maita basi. kunondibvumirei siyana zvauri kuita zvimufanira kumusha ari kuuya iwe chiiko Thanks, serious, yeah?

uripo hana inofara inogadzikana ndakuda musikana nguva ichakwana ndichakutora ini ndokuroora uchava muroora
My day. My day. Huh?

Makadei?
Wabvisa kuti bhutsu nemaide pagedhi kuti wagoti gogogoi apo uchi wabvisa kuti bhutsu panapa pindepindesezvo pakachena ndipinde nebhutsu andiri kuona pane mateuza pasiyane kumusho ti kumusho nekune zvimadhaka pasi a ah, pane mateuza anenge achitonhora iwe wopinda kuti netsoka sorry sis majaira zvekumusha manje unonika kusi kumusha chatinyadzisa ah, sorry sis ah,

timbozivanawo kuti ndisina mukaitikawo anything hanzi
Is there any problem to see someone who's sitting outside here? no but iwe uya panzvimbo penanga that's why ndakubvunza kuti ungondudzawo more about you ko kana izvezvi pakatongobudawo Okay, pakauya vanhu fine. Eh, Call me Jack, and I'm um, I'm from Mangwende's village.
Mangwende's village now. Where is Mangwende's village? It's in Chifu. It's a small, um, a small rural area. Okay.
Yeah.
Saka iwo panga panozoita nezveiko?
Ah, I'm sure. Ndiri caretaker.

Yo, yo.
Komite ba. Iwe wanyazonetsekana neiwo. Mm, nothing.
Anongonetsekana but I'm worried about you. Worried about me? Yeah. Kuti ndaitei? Unotaura chine zvinhu zvakadai zvino. Ah. Oh, come on. Munhu ari kunyepa uyu. Shaa. Akuudza kuti ari kunyepa ndiani wo. Mira ndikuudze.
Ah, apa uya kanzi ndikete kawera handiti. Apa akukuudza kuti anzi I just came to see a friend. A friend achinzi caretaker. Inyepa here? Use your common sense zvimwe. Vasikana ka.
Vasikana.

usakwadama chii what's wrong with you tora cheya ugare pasi Mati?
tora cheya ungabva wagara pasi hey. tsika dzako dzakanyanyisa handi

ndogara kumusha ogara kumusha ah.
tese togara kumusha ini ndobva kumusha muzi munobva kupi ini ndobva kuchifu mm. nonzi kwanyazvidzi kwamangwede village ndokumusha kwede ah, ndafara nekukuziva ah, nesu tafara nekukuziva

Imi baba imi. Siyana nekutaura nyaya nevana makunzwa. Saka ndo uketeka wacho wamuri kuita muchiita take take vana.
Asi pane chakaipa pakutaura nemunhu.
Hapana. But ini chete ndine munhu mukuru panapa.
yeah of course ndozviziva but haisiyo passport yekuti ndingatadza kutaura nemunhu anoti ndenge ndichigara padhuze naye avana atadzei mwana wangu
ndimotaura nyaya dzei nemwana wacho
ah okay anyway

Sasa muzive mucheno. Hmm? Ava nokumusha munonetsa. Ndo mucheno uyu ka.
Okay. Hmm?
Fashani.
You know what? Ah, and then I advise you kuti upfeke zvinhu zviri decent. Sorry kana ndataura muzvisingaiti but ndozvamafungira ndinoita.

Hello, my day. Udzokani ka? Ewe.
Wosara pamwe zvakanaka.

Uri sei upenyu hwako? Upenyu hwangu uri bhori sei wenyu? Auri nani ukuti akaroda kutaura ubvoita ngori ukakama chii? Hanzi ndisataure nemi nana sisi.
Aya hanzi unoita sei ukataura neni asi andodya vanhu. Aiwa vatongodi kuti nditaure nemi handizive kuti sei. Oh, mm.
alright. But uri right apo? Yeah, ndiri right. Oh, nema sisters are also torturing because it seems like vanonyanya kukusona sterek sterek.
vanenge vachida kuti nditedzere zvavanenge vachida zvavanenge vachida kuti chii pautedzera zvavanenge vachida svii ndivateerere kana vachibuda tikaenda voda kuti nditedzere zvavanenge vachiita vanenge vachiita sei vanenge vachitiendesa kumapati kune kuchinwa doro chii chakaipa pakuti uende panonwa doro nekuita foja handina kuzvijaira zvekuenda kuna makawanda vanenge vakachena ini ndinenge ndisina kuchena plus nochinwa doro kuputwa fodya in handizvigoni kujaira kuti unwa mahero wedu musha takagara zvedu tisingaite izvozvozvo okay. mm.
Ah, sorry. Okay, it's fine. But ingogara uri safe handiti? Mm. Eh, eh muno muHarare munoitika zvinhu zvakasiyana siyana. Ina nditoziyewo zvekuno kuHarare. But ndakangoudzwa uchibva kumusha namama wakandiudza kuti sha kwauri kuenda kuHarare mwana wangu. Dzidza kuva munhu ari honest. Handiti ka? Simply the same newe. Dzidza kuva munhu ari chi? Ari honest. Anoita zvinhu zvake zvisina chitsotsi mukati, zvisina kutadzira vamwe. zvisina chii uchiverenga bhaibheri rako uchinamata usateedzere zvinenge zvichiitwa nechi nevamwe handika eh, ndichazviteedzera good
hmm.
maswera siyana sisi mai maria makagara zve napricha
iwe haukunzwisisi pricha vari kupirichira mwana zvavakaenda kunoku eh, amunambobatwa batwa

iwe
imi muri nyararai zvenyu nyararai kubvunza chamunobvunza imi mwatadza kana kushaina mukuda kuzorora muri tumi zorora kuti asewa
hamusi usangana nemvura ndati muda kuzorora kupasi tapedza basa madi kumirira apedza kushaina mozorora
iwe ndosvakwadzisawo musha Hey, eh, eh, yeah, eh, eh. mind your own oko oh, so mind your own business ah amuso ah. zvamakawira panapa ndakete yekubata bata vana ipapa atizive zvamasara mchimiiti saka kuzati mind your own business panapa
Thank you.

aiwa kasikana iwe unofanira kuziva kuti mwana uyo akabva kumumusha handiti pamwe ivo kuyateka ndova kuto agocha mwana sha ina angatadzi zvikuita madhira angu nemwana sha akabva kumusha izvozvizvi kana kuti boyfriend yangu iye panapa ndakutotya ndinoda kuka mwana kakuke kumusha kwakati igira kumapuraza unononge zvinonakidza kuti ndini ndikuramba ndichingoshandira kanin'ina kakwaka nebasa rangu ro ndichingoenda ndichinoshandira kanin'ina kakwapaka kaguta nekakungotaura nyaya naketeka ka. ama hatidi dotiwo vana vakabvawo kumusha ka vakwanisawo kuzivawo harare manje ukanawo kudaro pasina kana time yatati yaamboti aita kunouka hazvibudi
unozovati chi chii
kana nda kutiwirirane unoda kutiwirirane mm. dzinga kamina kavo kaende kumusha ah,
ko tikangogara neye pasi tese iwo ndiwe munhu mukuru handiti wotaura naye mwana ukunza akatadzonzwisise here sha ina nhako yako harari nemunhu hana time yekudzidzisa mwanaaaaaa shamwari yako here iwo munin'ina wako haizi shamwari yangu ka ikabva fanongonzwisisawo aiwa ndiri kukupa dhera nhasi manhera anhasi mangwana anenge aenda akasaenda mobuda mese nemunini wako because ndindakatsvaga imba vona ndatsvaga imba yako

watotanga
new plan still mm. good plan mm. chai was thinking kuti kamukomana kai kataiseka kakaza akakakete kakeda
kaita sei kuti ndakazoona kuti good munhu ndakazozviona kundiseka aiwa kausandisekeza sa murume uya uyaka ndikamutora inini ndikamugezesa mutsvagira clober bhobho kupinda naye mutown umu kumuratidza bvutex rinobvuma skin waiketa mafombal ah, zvokutaura zvibudi unozoti chii munhu iya pautauraakuti chii mfana akareva pasa ndi inda kusara chii ndotorwa munhu imba munhu mukuru mosiro yesusu vasikana vachiri kutemwa dzinobva kuchii ndopulani yanga ichitofunga kuti ona kunyarara kwesu ingonyarara
iwe uri mwana mudiki iwewe chimbomira ndikuudzi iwe usade kundijairira wazvizva ndine ndakakutora chikuusha pazvese pazvese zvipi shamwari zvakambonyorwa kunzi mwana mudiki mira unzi aa ah, ah, ndati pane pakanyorwa kunzi mwana mudiki ere hapana kunyorwa kuti mwana mudiki asi mira ndikudzi ah, iwaakutora kumusha wanga uchamuziva here murume hazvina kana basa izvo saka zvine basa ndezvipi fekt yekuti ukanditora kumusha ukandipinza pano ehe chimira ndichikuudza manje chatambika ndozvakaona nhasi richidoka ukasabudisa munin'ina wako akaenda kumusha

ndiwe une zvese pano patogara ndiwe nguva yeshe yatinokupa uya tozoenda kumusha kana uri nguva tomufurira zvekuti ataure pana pati pinde tisakamuinza pano ka kana vamune mishi dzenyu zvavharwa anotomera nyanga zvavharwa rega ei iwe anzani sisi sorry handisi kuinda after business renyu

You get what I'm saying? Ah, guys, muri kuona tichika. Uyu haasi kudzokera. Handifi. Ah, haadzokeri. Ko king.
Ko. Ko mauya rini ko imi mva matadza kuti taura kudaro. Ndikuita inoiziva ne maroja. Ah, wangu zvirisei. Ah, ko.

Let's sit down. Sorry to disappoint you guys. Uh, all of you. So the main issue is ini ndakabva kuchifu ndine maperenzi ese aripo vapenyu so ndakauya kuno kuharare kuti ndizotsvaga musikana wekuroora saka pandakasvika unfortunately pane zvakaitika zvakati siyane siyane zvinobowa ndakauya kuno kuzotsvaga mukadzi wekuroora unfortunately vanhu vandakaona chigara panapa ndakakuonai muri two but um, ndandakatarisa behavior muri vanhu vari violent zvekuti pamwe pacho ndaitotya kuti ndigare pasi nemi nditaura zvakawanda so uh, ndine munhu one pandakaona pakati penyu kuti angava nekodzero yekuva mukadzi wangu

No need for that. Sumukai mugare pasi. Ndakambokuudza ufuti kuti chii? Waiziva ndi landlord. Ah. Usade kuita dzvenewe. Asi ndakambokuudza kuti Okay, fine.
Guys, um
sorry. But I think I I choose one uh, from you guys.

As for you, iwewe na na Kisha anditi ndokumbira kuti muchienda ndoshandisawo front nebedroom nespare anditi ndoda dining bedroom nespare ndozvandakushandisa from today onwards and this lady ndiyachawa landlord wenyu not inini you have no choice ndo mamiriro akatoita situation wow. so beautiful huh? Okay, anyway guys, um, ndokumbirawo nemoyo unoda this is your new landlord you do respect ndokumbirawo kuti muchitipawo dining moshifta zvinhu zviri mudining bcause zvinhu zviri kutouya izvezvi zvekupinda mudining

I'm saying ndokudo dining bedroom nespace ndozvatichange takutishandisa starting from today Mike anditi ehe saka ndokumbirawo kuti eh, muchiita zvatataura mai manje rori riri kusvika tobva taofloda zvinhu mudziyo wemumba saka ndokupaiwo almost 30 minutes kuti muclear dining space bedroom anditi anditi tinoita zvatataura ande tinoita zvatataura tese mese muri kuenda kunogadzira zvatataura tise zviitike endai munogadzira zvatataura kuti mugadzire